Lo Centre de Formacion Professional Occitan prepausa un molon de formacion, diplòma e estagi. Au CFPO Lenga d'Òc, a Béziers, filmèren una partida de l'estagi parlat consacrat a la crisi d'Oving en 1907. Suu un grò vintenat d'estatiari de nivèu d'ivèr que venguèron aprene e escambiar pendent tres jours d'activita. Nos sián interessats de mai pròche a l'usatge de la leng e de son emprendissatge. Vinte-cinc annadors foguèri a Maureia, un vilatjut a costat de Béziers, e ont mon paire avió lo cafè. E dins lo cafè i avió solament la lenga d'òc. E ausiguèri e parlèri e cantèri. 25 annados la lenga d'òc. Puèi soi partida a Montpelhier, a París, a Zurich. E ai totjorr, totjorr, totjorr portat la lengo d'òc amb ieu. Foguèri professor de francés a Zürich. De la Suisse parlon alemand e le dialècte. Foguèri professor de francés. E amb los escolares ai totjorr cantat de cançons occitanos. E quand soi tornado a la retirada. Ai volgut aprene la lengo. Aprene vòl dire a escriure e a legir, que sabioi pas. E nosautres petant l'esquina a las vendemias ai tal. Parlar d'aquò per ieu es fòrça important, que pendent annados annados avèm pas parlat d'aquela revòlta, qu'es fòrça importanta per l'istòria del Languedòc e per ieu tanben. Apreni totjorn de causes quand fau un estagi. Es lo sabi pas mai un, dos, tres, quatre. Apreni totjorn e pensi que aprene es fòrça important. E tanben es important per E se amb d'autres que an la meteissa enveja de far quicòm per la lenga, per l'istòria, per de nòstre país. Lo que la vedilaire voli pas serrar. Ai passat ma vida dins l'asseguranças, donc es una autra vida qu'es darrier de ieu. E soi vengut o tornat a l'Occità fa tres o quatre ans per lo semanier a Besiers. amb de formators del CFPO de Besièrs. Soi dins tots los estagis parlats del CFPO. A la debuta de l'anna escolar jo me fai mon inscripcion per far la totalitat de los estagis parlats del CFPO de Besièrs e soi tanben un semanièr per parlar lo plaser de la lenga, lo plaser de la cultura, de l'escambi, del partatge, del paratge occitan.
E encara, aqueles èran de gròs proprietaris. E d'autres a. Es l'escasen çò de veire lo costat occitan ambe de tèxts que son de l'epòca per parlar d'aquels eveniments, per aver lo vejaire de los occitans sus aquels eveniments dins un tèxt que sieu escrich en occitan. Donc es una de las rasons que me faguèt m'interessar a aquel estagi. Un jour un amigo qui ne lui dubli ratge lo matin me diguèt, Vau seguir de curses d'occitan a Béziers, se volètz podètz venir amé ieu. Donc soi anat amé aquel filho per seguir un curs d'occitan, el s'arrestèt dempuèi e ieu ai continuat. Aviá eu besonh d'aver una activitat que me parlava, donc l'idèa de l'occitan. A la debut èri pas segur de continuir e pui fin final o soi totjorn dins lo mitan occità e de mai en mai pòdi dire. Es mièlhs la primo que la fin d'ana lo serion. Amb e qualques amics e amigos avèm creat una associacion a Besièrs que se sono tuta be donc que trato de lengo e de cultura occitano. L'associacion a mens d'un anado de vida. Sen la cerca d'idèos e de personas qu'an un bèjo de portar un projècte dins l'encastre occità e d'avançar. Nos prenem pas lo cap, vesèm las causas l'una après l'autra e l'idèo es de amassar qualques personas dins aquela idèo. E dus es qu'èran, un a qui ton d'intencion es polit coma tot. Li fuma tu qu'a ven entrevistar e qu'a nas veire amb benefica d'una fumacion certificante beilejada per lo CFPO. Se tract d'una attestacion de fumator vertadier que li competénci en leng e cultura o do son complementari. La formacion de fumator se desvolop, entre autri, pendent les estagi par la, moment ideau per les emprentits fumator que meton en pratica si coneissença. Alòrs fasèm una formacion de formaton que sus aquel estagi parlam pòdon faire d'intervencion. Avèm agut ièr un cors de catalan que avèm una catalana, una discutida a l'entorn de la lucha viticòla. D'estagis parlats çò que fasèm actualament son d'estagis de tres, quatre jorns. En immersion lingüistica ame de monde que venon de l'esteriu del mitat de Calandret, del CFPU e tot aquò, de monde qu'an bètge d'aprene la lenga tot simplament e tanben de çò que se dis de plan de formacion, es a dire de monde que trabalhan dins lo mitat associatiu occitan, pensi a Radio Lengadòc, pensi a Calandret e patin cofin, e que venon aicí per aprene la lenga. Fasèm tanben de corses semaniers, son de corses d'una ora e mièja cada setmana que se fan aicí, que se pòdon faire al Sirdòc o que se son delocalizat, anabèm per exemple a Pesenàs e tanben intervenèm de còps que i a sus la formacion de regents, de futurs regents de Calandreta e enfin avèm Un controbèn, se me pòdi permetre lo mot, de precalificacion as mestiers de l'animacion que li interveni aquí dessús amb una collèga que se dis Lucila, per de qu'a ben d'experiéncia dins lo mestier d'animator. Qu'es una formacion que per aprestar lo monde a passar lo BAFA. Per contra aquela formacion se fa, malastrosament, en francés. Per anar cercar las fedós.
Cercau qu'ère. Ensajar e trabalhar coma cal en dret, es a dire d'institucionalizar las causas, per exemple aqueste matí avèm fach un cossibas eno presentacion de causas coma cal en dret, aor fasèm pas de conselh, en tres jours seriou complicat de metre en plaça un conselh, me trabalham en còle dins la sala d'a costat qu'es la sala de l'estagi, Suu en còle, coma calandreta, e en còle mesclada, es a dire que i a de nivèls avançats e de començaires, e aital lo qu'es avançat tira lo qu'es començaire cap al naut. Se metián los començaires totes amas tostemps? Cossí vòs que progressèsse? Aquí, al contrari, e as avançats lor fa plaser de poder faire passar la lenga. Aquí, donques, meteis biais qu'a Calandret, classe cooperativa, per faire simple. Farè una comparason entre çò que pensatz vos e la realitat de l'expression idiomatica. Ieu ai una pichòta experiéncia ja ambe lo CFPO, perque ai trabalhat 3 ans a la Calandreta de Narbona, la Granhòta, e ai fach un CQP animateur periscolar, donc ambe una opcion occitan, e ai passat lo A2 en fach ambe lo CFPO Lenguedoc. E ai fach tanben una una pichòta formacion en debut e de contracte de calandreta per un pauc aver lo vocabulari de classa, d'escòla, tot aquò. Vaquí perqué lo CFPO e sabi cossí se passa aquí ambe los formators e e trapican un biais de faire passar la lenga e e tot aquò qu'es formidable. Dins ma còla, per exemple, avèm totes un nivèl d'estudis qu'es completament diferent. Per exemple, ieu ai Quitòmen pas lo bac e capiti de faire de cause amb un nivèl mai elevat e tot aquò e capit mertadièrament de faire passar los corses d'un biais aisit per tot lo monde. Dins ma familha, mon grand e tot aquò que m'a un pauc parlat sus des expressions de causa coma aquò. Mas si que non, abans d'arribar en cal endret, avió pas forçadament parlat o qué ambe la lenga, e es vengut vertadièrament al contacte ambe los regents, los efants e, per èsser mai dins mon trabalh e mai dins la comunicacion ambe lo mond a l'escòla, e ai començat de m'interessar e de m'agradar fòrça. Perque trapi qu'es une lenga que es francomènt magica e sabi pas, m'agrado de parlar en occitan perque es la lenga de la region, es une d'aquos qu'es fòrt en fach, vertaziromènt es fòrt. Res sardina de que se fa. Pas facilament avitat amb un bon còp de birotge a cada fin. Pas sopar de sardina. Es un vertazièr remisa en question. sus mai d'un subjècte, sus nos competéncias tanben, sus çò que podèm faire e tanben sus la pedagogia, lo fach de cossí faire aprene a lo monde, cossí faire passar la lenga ambe de jòc, ambe de femba qui es una mesa en practica de mai d'una causa completament abstrèta, en fach. Avèm l'astre de poder, ben coma l'a fach mon collègue a costat, de passar a leccion, en fach, de vertadièrament nos entraïnar sus nos capacitats de faire, sus nos biais de faire passar las causas. E après, per al mes de mai, alèm faire un estagi, mas anèm faire de A a Z l'estagi. de l'organizacion, de la publicitat, de la comunicacion, fins a aital el sacab a Sincure lo dernier jour, maqui de A a Z, amb l'ajude de formator plan segur, perque sèm pas encòr de professional, mas vaqui al mes de mai aurem a faire completament un estage sus tres jorn, vaqui coma aquel que venon de veire. Lis estats ji parlat du CFPU son un biais pratic de melhorar son nivèu de lenga, de rescontrar d'occitanofòn e de s'enriquesir de culturòda. Que sigu en amu o en avau des autris activitats du CFPU, aquelis estats ji contribuisson grandament a l'aprendissatge e l'usatge intensiu de la lenga a l'orau coma a l'escrit. L'amour. Perque trapi qu'es un sentiment que que pòde èsser amorós, mas tanben amical e trapi qu'es un un mot que que fa de be a tot lo monde e que m'encuin pauc. Violéncia. Perque servís a res e arranjo jamai res. Alòr vau dire un libre de Florian Vernet, estranjament, que s'apèle Bidots e engranatges e que m'a fa Francament, rire e me m'a fa passar de rire, pas a la larma, mas es un librot qu'ai descobèrt aquí e qu'es vertadièrament plan.